il-ħadd ta' 32 ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari Mill-Evanġelju ta' San Mark, Kapitlu tnax, versi minn 38 sa 44. F'dak iż-żmien, Ġesù, hu u jgħallimhom, qal ukoll, Iftħu għajnejkom mill-kittieba, li jħobbu jduru mat-toroq b'ilbiesi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzez. u fis-sinagogi, joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem, u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberbqu ġid ir-romol, u mbagħad, għal wiċċ in-nies, idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa. Kien qiegħed bi swied it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefgħet bixtejn żgħar, jiġifieri xi tliet ħabbiet. U sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom, Tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet aktar minn daw kollha li tefgħu fit-teżor. Għax daw kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha. Dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. ir-reliġjon x'inhi? Ġesù iwissi lid-dixxipli tiegħu kontra t-tip ta' reliġjon ħażina. Filwaqt li jikkundanna lill-kittieba, l-esperti reliġjużi ta' żmienu, huwa jwissi kontra tliet affarijiet, ix-xewqa li tkun u tidher prominenti minflok tgħix f'servizz bla egoiżmu lejn l-oħrajn, ix-xewqa li tkun irrispettat, u rikonoxxut u li tfittex l-istima mingħand l-oħrajn, minflok tfittex li tippromwovi t-tajjeb tal-oħrajn permezz ta' servizz bi mħabba u b'umiltà. U t-tielet, li tipprova tuża l-pożizzjoni tiegħek, anki dik reliġjuża, għall-gwadann u l-avvanz personali. Ir-reliġjon vera hi li tirrelata ma' Alla u mal-proxxmu tiegħek bi mħabba, b'unur u b'qima. Il-Mulej ipoġġi l-ispirtu tiegħu fina ħalli aħna nkunu mimlija bil-ferħ tal-preżenza tiegħu, bil-ferħ tal-qima vera tagħna lejh, u bil-ferħ tal-għotja tagħna bla egoiżmu bi mħabba għall-oħrajn. Il-qima vera lejn Alla twassalna biex nagħtu bil-qalb, kemm lil Alla kif ukoll lill-proxxmu. Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol l-għotja bi mħabba. L-imħabba Ma toqgħodx tikkalkula, hi tonfoq bl-abbundanza. Ġesù wera dan il-punt lid-dixxipli tiegħu filwaqt li kienu bilqiegħda fit-tempju josservaw lin-nies jitfgħu l-offerta tagħhom fit-teżor. Ġesù faħħar l-armla fqira li tat l-iċken offerta meta mqabbla ma' dik tal-għonja li taw offerti ta' ammonti akbar? Kif jista' xi ħadd li hu fqir jagħti aktar minn xi ħadd li għandu ġid bil-bosta? It-tweġiba ta' Ġesù hi sempliċi, L-imħabba hi aktar prezzjuża mid-deheb. Ġesù għallem li meta wieħed jagħti, Irid jagħmel dan minn qalbu. Offerta mogħtija kontra l-qalb jew biex wieħed jidher tajjeb għal quddiem in-nies titlef ħafna mill-valur tagħha. Imma offerta imqanqla mill-imħabba, bi spirtu ta' ġenerożità u sagrifiċċju, trendi ħlas kbir fis-sema u hi imprezzabbli. L-ammont. Jew id-daqs tal-offerta mhux daqshekk importanti daqs kemm l-istess offerta se tiswa lil min qiegħed joffriha. L-armla fqira setgħet żammet imqar munita waħda minn dawk li tefgħet, imma minflok hi tat bla ħsieb ta' xejn kulma kellha. Ġesù faħħar lil xi ħadd Li bilkemm ta solt somma tant insinifikanti għax kienet kull ma kellha biex tgħix. Dak li aħna għandna x'noffru jista' jidher żgħir jew ta' ftit valur, imma jekk inpoġġu kull ma għandna għad-dispożizzjoni tal-Mulej, Minkejja kemm dan jista' jidher insinifikanti, Alla imbagħad jista' jagħmel bih aktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw jew nikkalkulaw. U inti skoprejtu u qed tgħix fil-ferħ u l-libertà ta' min jagħti lil Alla u lill-proxxmu bi gratitudni u bi mħabba? Mulej, kull ma għandi u tijak, jinnofrilek li l-nifsi u kull ma għandi. Nofrijomlok minn idejn Marija Santisma, li bħala ommi tenni biex indawwar il-ċit kollu li inti ipprovdejtli għall-użu tajjeb u għaqli. Skont ma tixtieq minni int, għall-glorja tiegħek. Grazzi Ġesù. Grazzi Marija. Amen.